Марат Егорович Юнчанов тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн алта сылларга Алтан нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Оскуолаҕа үөрэнэр сылларыттан литератураннан умсугуйан дьарыктанар. Суруйааччы Василий Яковлев салайбыт Таатта кыымнара литературнай түмсүүгэ дьарыктаммыта. Саха литератора ассоциация кыттыылааҕа хоһоонноро оройуон уонна республика хаһыаттарыгар Хотугу сулус, Чолбон сурунаалларга бэчээттэммиттэрэ. Түһүлгэҕэ түмсүү, алгыстаах айанна, хомуурунньуктарга кэпсээннэрэ уонна хоһоонноро киирбиттэрэ. Устар ууну сомоҕолуур, уусуран Мандар тыллаах-өстөөх, айылҕаттан бэриллибит талааннаах убаастыыр киһибит улуус сайдыытыгар үтүөтүн, үйэтитиигэ кылаатын иһин бэлиэлэр хаһаайына, Таатта улууһун уонна Уолба нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Үтүө күнүнэн, Марат Егорович. Биһи ыҥырыыбытын ылынан кэлбиккэр махтанабыт. Уонна бу кэлэн иһэр аҕам аастаахтар күннэринэн эҕэрдэлиибит. Биһиги бары билэрбит курдук эн хоһоон айбытыҥ балай да буолла элбэх ырыа да буолбут хоһооннордооххун диэтэхпинэ сыыспатым буолуо уонна дьэ иннэ диэн тураммыт кэпсэтиибитин саҕалыаххайыҥ бастакы боппуруоспун биэриэхпин баҕарабын хаһааҥҥыттан хоһоон айар буолбуккунуй оскуола үөрэнэр дьон төрдүс кылаастан сахалаабытын дьэтиэпийэн аҕыс бүтэн тоҕус сылларга булуо оччолорго билиҥҥи курдук киһи аралийэригит суох инньэни ийэбэр тэтилэр тиийигэр хаһыат оҕолорун дьарыгыраайдыбытым ону туур үөхпүнэ то мас от кыстаатын диэн наһыырыгар халкымтыа түбэп буоллар Иннинэн хоһоон оҕотуһуу диэн онно ол испин толорор эбит. Ол онтон аҕалыммыта. Ити быынаҕас быар тоосалларга. Ээ, сөп аха. Онтон өйдүүгүн дуу бастыгы хоһоҥмут? Бастыга дьол. Ону үйдэхпин бастыга хоһоон

литература ыалынан диэнтин тааттыга реализация уонна улуус киин библиотеката улуус тардылым кинигэтин таара булуут диэн ону библиотека Екатерина Юрьевна кэлбит этэ иннинэн Екатерина Юрьевна этэн диэн Өттүгэр тириэртиһэн, бөҕү-саахаан тыа тыа хомуллубутунан үс күн иһинэн диэн хомуйаммыт ыыппыппыт инэн ити эм соһуччубай тахсыы кинигэ. Үрдэх түргэнник хомуллубут эти матырыйаала. Ол оннук аабалы ити кинигэ тахсыбат этэ.

Сөп-сөп. Онтон халгый барыаҕыҥ. Бу хоһоон айарга иэйии диэн баар дуу? Ханнык эмит баҕар дьыл кэмигэр дуу? Итинник тылы үгүстүк истэбин да ону ааҕабын даҕаны иийбит киирдэҕинэ инде тылы ону баҕар кырдьык ороҕор oro кэмҥэ кэмҥэ хоһоон тылы тахсыбат Бириэмэтэ баар буолан суруйан истэҕинэ оннуккан ханна эрэ тиийэн быстан хаалбыт быстаабыт иҥ оҕото хаалар тоһоторох кэмҥэ хайа баҕалар кэмҥэ биир икки тылтан биир иккис тылы кытаһа аҕалаат кэбэҕэс баҕатык тахсар күннэр дьыллар бааллар баҕалар ону иикитээн ииллэрэ буолуо

Ити Бытаатта түс туойамын диэн икки улаата радиоҕа ыллаабыттара буолума, ким ыллаабытын даҕаны, ким мотугу суруйбутун баччаамын билбэккэ айдьабын. Сөп-сөп. Онтон ырыа буолбут ол хоһоонноргуттан Олохтоох мелодис ханнык ырыата этэй? Хоһоон, хоһоон этэй? Сарсын Тааттаҕа диэн уонна Уолба киһитэ диэн уонна Улуйтан Улбал тахсан. Ээ, аха. Онтон буоллаҕына ити хоһооҥҥун ырыа гынан эрэбит диэн биллэрэллэрэ буолуо дии эйиэхэ уонна матыыбын иһитиннэрээччилэр дуу? Суох, ырыа плачевнайга дьонноох биирдэ билэммин Сөп. Аһа, салгыы барыахха. Аа, эн бу хоһоон айаргар ордук ханнык тема ныһуруйаҕыный? Чугаһый уонна бэйэҕэр. Аата ити ону сонун тулалыы өйдөбүттэн дьиэ тахсаллар айылҕа эдэр саас туһунан уонна таптал туһунан Любимый баар буолан буолла, баар буолан буолла дии. Сөп. Онтон эн билэргинэн чугас дьоҥҥор, сиэннэргэр эн курдук айар талаан бэриллибитэ буолуо дуу? Кээ, оннук аҕай чылгыйдаабыты кини уолум Дьулус суруйа эбит этэ. Аҕыйахтарбаа хоонурдаабыт, инники-инники гыммытым. Ээ, аха. Уон ити кыра кырыктан саалпыан кылаабы эмиэ миитии кило хааннаахтар эбит уонна кэнники ньыгырбаттар атын аймахтарбыттан ким ньыгыргэнин билбэппин баҕар эн билбэккинэн ханна эрэ кистэнэ сылдьара буолуо дии талаан ким билэр аха сөп Онтон ааҕаччы иһин биир бэйэтэ ханнык эмит литератураны сөбүлээн ааҕара буолуо дии. Эйиэхэ ордук ханнык чугаһый? Ханнык литература? Атын түбэстэхпинэ да кинигэни ылааччыбын. кэпсээн да буоллун, ааҕан да буоллун хааннары да онтукка обязательно. Василий Савин, Сая хаанын Сымилан ааҕабын. Уонна тулаачыларта Василий Яковлев, уонна урукку князь тулаачылар кинигэлэрин үлээн ааҕабын. Онтон ити иккис хомуурунньугун туһунан кэпсээтэххинэ? Иккис хомуурунньугун икки тончугунатталлаҕа тахсыбыта суруйааччы

Билигин үһүс кинигэ буолар материал билэрминэн баран ордук харатынан алдьар. Дьиэ туох бу ыарыы пандемия иннинэ таатыам диэн былааннаатым. Оттон ыарыы туран

Уолга бюллетейкалар иккитин өллөннө, хомуйан оҥорбута, кини бэчээттээннэ, кини көмөтүнэн тахсыбыта. Уонна редакциялаанын устун редакциялаабыта. Даня Алмастян Дьокуускайга тахсыбыта. Ааха, сөп. Ити радиоҕа иһиллибит ырыам баар эбит диэтиҥ дии. Кимэ кимэ аһаа кимэ ааптара кимэ буолара биллибэт мелодията. Ол туһунан өссө биирдэ ыйытыахпын баҕарабын. Икки ыал аата Саҥа дьыл инниттэн аҕалан ити бытаата түстү айаҥҥын диэн хоһооммун ыллаабыттара. Ону ким да мелодията буоларын ким да ыллыын эппэтэхтэрэ. Ону билиэхпин баҕарабын. Ким мелодия айбытын, уонна радио ким ыллаабытын билиэхпин баҕарабын. Оттон бу бу регияны республиканын барыта тарҕанара буолар оннуттан мелодия айбыт киһи көстөрүн диэххэ дии. Сөп. Онно буоллаҕына эдэр айар талааннаах оҕолорго, ыччаттарга бэйэҥ тугу сүбэлиэҥ этэй? Мин оттон туох отец класстан саҕалаабытым хааны

Аан оскуоланы бүтэрэн бүтэриэхпэ дылы бэлэм булка үҥкүүр этим аата туох оскуола олоҕуттан заметка ыытар этим аны ол очолкон оннук оҕолору үҥкүүр диэн ааттыылга этэ үүнү көрөспүт диэн диэ ону ким иилээччи аҕалааччы этэй туох туох бэлэм буолуу редакцията

Бу кинигам биирдэ икки тыынчыбын бис ылыаха эмискэ тахсан хаалла ини итиккэ ардабытын ыраах буолла ини минутум бу ааспыт өрүскэ былааска иитиллибит үөрэммит киһибин билиҥҥи ыччат сайдыы тайана бэйэҕэ көтөттөн бэйэтэ атын ааҕа суруйа да тиэмэтэ

Мин ырыар истиилим тылым уруккулуу ону билиҥҥи ыччат суруйар истиилэригэр анаата уотунатын ону ылыныахтара өйдөхтөрүгэр диэн мин испэр саныыр этим. Ол иттик наһаа албахтаабытын уотун испитим. Онтон иккити чугу эмиэ сыллааҕы ити даатаҕа редакция уонна

Суохпун мүлүк үлэтин кииссэниэхтэригэр баҕарабын. Ньугутук аан-тиниэн хаалбакка. Оннук. Сөп. Махтанабыт уонна Марат Егоровичка баҕарабыт. Өссө да элбэх хоһооннор айылла турдуннар, айар талааныҥ өссө арылла турдун уонна өссө саҥа хоһооннору